Salam gadyrly ildeşler, mähriban dostlar. Täze ýylyňyzy gutlaýaryn başda. Ine iki müň ýigrimi üçünji milady ýyla girdik. Şu gün bolsa birinji güni. Baryňyza düşümli ýyl, haýyrly ýyl arzuw etýärin. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun janlaryňyz sag ýyllardan ýyllara ulaşalyň inşallah. Indi şu wagt täze ýyl diýende köplenç Kerim Gurbannepesiň iki setir goşgusy barda Kerim agaň şo gelýär dilimize. Täze ýylda täze dostlar köp bolsun. Täzäň ýanyndan aýrylmasyn köneler. Ýyl çalyşy ýaly, dost çalyşybersek, Ýyl çalyşy ýaly, dost çalyşybersek, Ertesi gün dost tapmagymyz kynalar. Täze ýylda Täze ýylda täze dostlar köp bolsun! Täzäň ýandan aýrylmasyn köneler. Ýyl salyşy ýaly dost salyşyp ýörsek, ertesi gün dost tapmagymyz gynalar. Aýratynam, köne dosuň gadry başga bolýar. Şahyrlaň aýdyşy ýaly, Köne şerap, köne dost diýýär-de. Şahyrlar şony ýaly suratlandyrýarlar. Şol üçin dostuň könesi. Köýne soňy. Hawa dostlaram hemmesi janlary sag bolsun bizi ýatlap ýören dostlar sag bolsun. Köp wagt bäri ýyllar bäri görüşmän ýören dostlarymyz ýaşlary uzak bolsun görüşmek bizede nesip etsin täze ýylda. Indi bu gün temany ýene şol türkmen marata alyp gideris. Men şol şu günlerde zady berýär şol Türkiýäň telewizionynda şol Alparslan bilen baglanyşykly filmler görkezýär da taryhy filmler kän şu günler Türkiýäň diňe Alparslan näle şu wagt Alparslan berýär öň Ertogrul görüpdik ýa Osman Gazy Şolar barada filmler. Şolary men yzarlap ýörkäm, şol şolar barada biraz okaýyn diýip durarkäm, bir setir garşyma çykdy-da, bir setir. Şol täsirlendirdi hem geň galdyrdy. Zady bilýäňiz, Hajy Nizamul Mulk, Seljuklaryň iň uly weziri-da, sedri äzem, wezir. Şol wezir bolanda uly işlerde, maslahatlarda hökman patyşa şoň akylyny, pikirini alýa, maslahatyny alýa. Şondan geňeşsiz iş edilmeýä-de. Şol Melek şa garap şeýle bir söz aýtýa türkmenler barada. Elbetde Seljugylaň özem türkmen. Ýöne bir türkmen döwlet gurlandan soňra ol Çölde halka halkdan biraz daş düşülýärde. O bir döwlet bolýar, imperatorlyk bolýar, halk öz sada ýaşaýyş ýaşaýşyny dowam etýär. Şol üçin türkmenler barada türkçe ýazylypdyr özä şu sözi. Men türkmençeläp okyjak bolaýyn. Sultanym diýýär. Melekşa Seljugya Hajy Nyzamyny mulk aýtýar. Türkmene önem ber diýä, önem beresin diýip ýazypdyr. Türkmene ähmiýet ber. Döwlet ýykan, döwlet guran bir kowumdyr bular diýä. Hem-ä döwlet ýykar, hem-de döwlet gurar diýä. Döwletiniň olmadygyny anlaýynca ýykar, ýenisini kurar diýä. Şu gurlan döwlet diýe eger öz döwleti däldigini bilse şoňa göz ýetirse ony ýykyp diýe täze döwlet gurar türkmen diýe. Ajaýyp dämi şeýle bir güýje eýemiş da biziň ata babalarymyz şony ýaly taryhda geçýär. Indi bu söz haçana haçanyň sözi şu wagt Seljukly bolanda şony 11-nji ýüz ýyl diýip tutaýylar şony. Mezende indi dägyk aýtmaýan-a, müň ýyl geçipdir şondan bäri, müň ýyl geçipdir. Ýene-de şol müň ýylyň içinde başga-da aýdylan sözler bar. Oňa-da bir göz aýlap çykaýly. Käte şol internetde özüňiz pars dilinde-de tapyp bilersiňiz. Mysal üçin, Rene Grosse. Fransa taryhynyň atasy diýip bilinýär. Türkmenler barada şeýle sözi bar şonuň, Rene Grosse. Ynsanlyk, beşer taryhyny diýe yzarladym, okadym. Şeýleräk bir pikir geçýär kellämden diýýär. Göýä. Alla bütin halklary emir alyjy, türkmen milletini bolsa emir beriji edip ýaradypdyr diýýär. Diýmek, biri fermanbordar, biri-de fermanrawa. Türkmenleri fermanrawa ýaradypdyr, başgalaryny hem fermanbordar ýaradypdyr.

Onsoň başga milleti-de höküm alan edip ýaradypdyr Taňry diýýä. Birinji indi näme taryh ferans bolanda şol bir iki ýüz ýyl öň görüňe bu. Onsoň ýene bir zat bar Mişel Sarahow. Bu ors. Şeýle bir söz bar, Iran bir çöldür diýýär, Türkmen sähranyň diýýär, baýlygyny ýuwutýar diýýär. Ne özi abat bolýar, ne-de türkmen sährany abat etýär diýýär, abat etýär diýýär. Bu indi şu çagdaş bolýar-da, asyrdaş, şu ýigriminji ýüzýylyň sözlerinden. Mişel Sarahow, Iran bir çöldür, gury çöl. Türkmen sähranyň baýlygyny üwütýär, ne özi abat bolýar, ne-de türkmen sährany abat edýär diýýär. Indi ol baýlygy nähili üwütýär, oň özem uly gürrüň, ýagny analiz etmeli, açyklamaly gürrüňlerden. Türkmenleň ýerini ellerinden al-alşylary. Onsoň türkmen sähradäki sanagat iň bärisinden aýallarymyz dokma dokap, haly dokap bir zatjyklar gazanýar. Şonda ýok etdiler-de. Karhanalar gurup, fabrikler gurup, türkmenleň şol nagyşlaryny alyp, bazary zatlar çykaryp, şol azak tenek pul gelýärdi, türkmen öýlerine zenanlaň öýle, zenanlaň eli bilen, zähmeti bilen, şonam ýok etdiler. Ha, derýadäki zatlary aldylar. Habyýar çykýa-da şu Hazar deňizinden. Türkmeniň özi görenok şoň garasyny. Dünýä sadyr etýäler. Soň olaň pullaryny nirä gitýäni, kimiň jübüsine gitýäni belli bolmaýa. Sanap oturybermeli-la, ýaňky söz bilen deň gelýä. Iran kebiri ke serweti Türkmen sähra ra mi bel'et. Ne hud abat mi şewet, ne Türkmen sähra ra abat mi konet diýer. şeýle parsça gelýärdi. Görýäň, daşary ýurtlarda şol beýik alymlar, taryhçylar türkmene gaty ähmiýet berip ýazypdyrlar. Hem şol türkmen sähra Eýranda ýaşaýan türkmenler hem-de bütin Türkmenistandyr e fark tapawuty ýok, hemmesinden söz eden ýerleri bar. Bu ýerde dil barada bir jümle gidipdir, ýene dilimiz barada aýdan sözlerem ajaýyp geň. Biz öz dilimiziň gadryny bilmeýäs-de. Gadryny bilmeýänimiz üçin hem käler şol garaz öz türkmençe dilli gürleşmäni hem özüne ar bilip, aýyp bilip, başarşy parsça gürletjek. Çagajyklar bilen-de parsça gürleşenlerini özleri uly bolan ýaly birhilirek şoňa bir poz edip görkezip şony. Ýöne biziň dilimiz hakda almanly, alman, dilşynas, dil ozmany, Nikita Haýden, hanym Nikita Haýden şeýle söz aýdýar. Türkmen dili öz aýratynlygy, injeligi hem-de çylşyrymlygy ile Göýä bir ynsanyň ýaradan dil däli ýaly. Bir Taňryň ýaradan dil ýaly bolup görünýärdi. Türkmen dilini aýtýar. Nikita Haýden, zabanşenasy almany. Angadyr der zabany türkmeni peçidegi ýok, zerafet fenni ýok, degiq wujutdar et, Kebäi-de sagtydesi ynsan bagşatdy. Guýy Hudawend ynsabanra aferidest. Indi dili bilmeýän näme ol aýratynlyk, näme ol çylşyrymlyk, zerafet diýjek-dä. Diliň aňyrsyna barýarlar, o taýda o diliň syryny görýärler-de. Jumlalyň nähili gurluşyny. Nähili kyn zatlaryň sadalaşdyrylyşy, bir kelimeden näçeler many çykaryşyp, ony köp zatlara at berip bilişleri. Indi kän zat aýdyp bolýar-da, ony dil barada oýlanşaňda, ýa şol hakda tahkyk edeňde. Ýöne biziň görüşimiz bilen diňe bir taryhymyzok gahrymanlyklarymyz bilen däl-de, dilimiz-de geň galdyrypdyr. Şol araşdyrmajylary, barlaýjylary. Olar biziň dilimize geň galypdyrlar. Men-de bu gün otyr, oturyp, olaň ýazşyna geň galyp otyryn. Belki siz-de geň galýandyr. Dogrudanam türkmen şeýlemi aýdydyr ýa-da? Biziň şu türkmenlerimiz, şu güne galan türkmenlerimiz Ýene bir söz bar bu ýerde. Lebrut surel. Dermorda türkmen ha diýä. Iki zat dünýäde bize belli bolman galdy diýär. Biri Jografiýa gutuplary. Geografiýa gutuplary. Ikisi hem türkmeniň taryhy diýýär. Taryham gaty çylşyrymly diýýärler. Sebäbi türkmeniň taryhy gaty aňyrlardan aýlanyp gelýär-de. Biziň şu wagt bärki şu wagtky türkmenden sorasak taryh diýsek, Nireden Magtymgullansa Magtymguly türkmen goşgusyndan sanap geler. Magtymgulyny aňyrda türkmen ýaşamaýan ýalydyr. Ýöne aslyny yzarlap göreňde şu gün milatdan öň üç müň ýyl öň ýaşan sumer milletinem türkmendigini, indi türkmen sözi soňradan gelýär-de, türkdigini orta çykardy, meýdana getirdi. Ýöne arkeolojik, basganşynasy tahkyklar, barlaglar, sumer medeniýeti barada geçirilen barlaglar şolaryň türk halkydygyny, ýa biziň türkmenlerimiziň atasy dygyny subut etdi, ýüze çykardy. Şonam şu wagt öň şekliräkdi, indi şony Günbatardäki alymlaram kabul etýärler. Sumer taryh bolmak diýmek näme diýmek? Ýani diýmek medeniýetiň ilkinji orta çykan ýeri, birinji gezek dünýäde elifba çykaryp ýazylan ýer, myhy ýazylýar. Uly bir medeniýet, uly uly ýurtlar özem nirde? Iranyň, Aragyň, şu wagtky şu Mezopotamiýa diýlen ýerde. Diýmek, ol Hahameneşi diýdi, Kuruş diýdi, olar dao soňralardan gelýär, ondan iki müň bäş ýüz ýyl soňrasy gelýärler. Hasap edip görüň. Iki müň bäş ýüz ýyl soňrasy. Şu wagt Iranda Iki müň bäş ýüz ýyl taryhymyz bar diýip guwanyp, Eýranyň eýesi özleri ýaly, ondan öň taryh ýok ýaly, Kuraşdan başga adam ýok ýaly dämi? Bizem başga ýerden göçüp gelen ýaly. Bulaň iki müň bäş ýüzüniň üstüne ýene bir iki müň bäş ýüz ýyl goýuň, biziň atalarymyz ýaşapdyr şu ýerde. Birinji Alifbany çykaralam şolar Sitareşinasym, Nujum kän öňe gidipdiler medeniýetlerde. Ola nähili bolýa iki müň bäş ýüz bäş müň ýyl ýaňy az zat däla. Bir ýerde gurakçylyk bolýa onsoň Orta Asyýa göçülýä. Soňra bäş ýüz ýyl geçýä näçe ýüz ýyl geçýä o taýda gurakçylyk bolýa ýani başga bir zat sebäp bolýa. Ýene bir başga ýere göçülýär. Şol üçin ynsanlar hiç wagtda durmandylar bir ýerde. Ondan oňa göçüpdirler, bir çadyrla ýaşandyklary üçin. Hatda şu wagt zatlar aýdylýar-da, gyzylderiler, ýa sorpuslar. On müň ýyl öň, on müň ýyl öň. Şol Sibire ýakyn ýerden, Alaska gidýän ýoldan, Amerikanyň Alaska gidýän ýolundan Bering diýen bir arnaň üstünden geçip, Amerika geçýärler, on müň ýyl öňde. Olaram kim? Olaram biziň aňrylarymyz, garyndaşlarymyz ýany. Sebäbi o taýda o wagtda türk ady ýok-da, türkmen ady ýok. Türk ada Şol Göktürk imperatorlygyndan bäri altynjy ýüz ýyl, altynjy asyr bolýar milatdan soňra, bula ýaňy müň dört ýüz ýyl öň, müň dört ýüz, müň dört ýüz ýyl bolýar şonýa. Olar bolsa on müň ýyl öň göçüpdirler, ýöne şol biziň zadymyz şolar, biziň soýumyzdan, biziň neslimizden şolar bir. Indi on müň ýyl. Sumeri tutaňda bäş müň ýyl. Ýani aýtjak bolan taryh şeýle bir derin, kimiň nirä gidip nirden çykany belli däl. Ýöne bir zady görkezýär. Biziň türkmenimiziň, türki halklaryň gaty baý, çylşyrymly, terin bir taryhy bar. Şol üçin hem ýazýarlar. Ýaňky näme diýipdir?

Medende üç ýüz müň ýyl öňde, on sekizinji asyrda ýaşandyr bu. Bilýän Fransaň uly zady-da, patyşasy, dünýä savaş açan, köp ýer alan Napoleon Benapart türkmenler barada oňam söz bar. Bir türkmeni öldürip bolar. Ýöne ýeňip bolmaýardy. Türkmeni öldürip bolar. Sebäbi ynsan, jany bar, jany alyp bolýar. Ýöne şu halky ýeňip bolmaýardy. Indi ýöne bir zadam ýalňyşmaýlyň-la. Napoleon gelip biziň türkmen sähradäki türkmenlerimizi urşanok olar. Şu Türkiýedäkilerem türkmen-ha. Osmanlyň guranam türkmenler. Osmanlyň guranam türkmenler. Bular soňra Atatürk döwründe şol türkleň hemmesine deň bolsun diýip türkmen sözi ýerine türk goýýarlar-da. Sebäbi gyrgyz-da göçüp gelýär, gazak-da göçüp gelýär. Her ilsi bada onsoň diňe türkmen diýip at berseň bir belli bir kowuma aýtýan ýaly bolýar şonuň üçin biraz giňden tutulýada. Hatda zatda şol wagtda Türkiýede jumhurýet gurulýada öňki Osmanla otuz bäş bölege bölünip gitýär Atatürküň saýasynda täze jumhurýet Türkiýe galýar oňam adyna Türkmeniýe goýjak bolýalara başda. Türkiýe däl-de Türkmeniýe. Atatürki özem Türkmen. Atatürk Ýörük Türkmenlerinden siz şol men her öňümden çykan Türkmeniýe mogany käler şol ýalymy kadýada. Biriniň aýyçy ýaly Hudaýam Türkmen bolmaly ýada. Istagfirullah oýnap aýtýan. Ony ýaly däl. özüňiz şul Google-a girip türkçe ýazyp göräň. Türkçe ýazyň. Atatürk türkmen ýazyň ýanynda-da ýa-da ýörük türkmen ýazyň. Eýýäm çykar. Meň sözüm däl dagy. Hawa, şol türkmenlerem dünýäni alýa, Urupa çenli gitýärlerem türkmenler. Indi bir ony alyp görüň nirelerde döwletler dikdiler türkmenler salam bererler waleýkim salam sözüň arasynda birde seljukly döwründe Hajy Nizamul Mulk näme diýdi Melikşa bular islän wagtyny döwlet gurar islän wagt döwleti ýykar diýä türkmenler diýä şol üçin diýä bular bilen gowja diýä. Serasaply bulara diýe hormat goýup gezýärdi. Şondan mezende sekiz ýyl soňrasam Napelwan aýdyp otyr şo sözi. Görýäňmi, taryhda ýaly Aý biz türkmen beýçeý öwmäge gerek ýok, başgalar öwüpdir ata-babalarymyzy. Köp ýerde de öwüpdirler, ýazypdyrlaram gaýratlaryndan. Ýöne şondan aýlanyp dolanyp şu güne gelýäs. Adam bu günki türkmenleri görende dogurdyram biz şolaň ewlatlarymy, şolaň neslim diýip şeke galýar adam. Aýratynam Türkmenistandaky türkmen sähradäki türkmenlerimizi görenimizde Gaty geň galdyrýa. Türkmenler barda şun ýaly dünýäde gürrüň bolýa emma bu gün biz Eýranda bir zat bolsa türkmeniň sesi çykanok. Orta Asyýada bir hereket bolsa Türkmenistandäkiň sesi çykanok. Iň bir sada Gorkak diýmäýin, gorkak görünýän diýin-de. Gorkak görünýän diýin, gorkak-a diýmäýin. Türkmenler görünýär. Ýa bize näme bolupdyr dogrudanam? Ýa biziň taryhymyz ýalan? Ýa biz şu şu biziň duruşymyz ýalan. Taryhy ýalan diýip bolanok, sebäbi diňe bir ýerde däl, ziýil menbelerde ýazgyly, ketbi, gulakdan gulaga gelme däl-la, tapawutly parhly ýerlerden ýazylypdyr. Biri Fransadan ýazypdyr, biri Orsýetden ýazypdyr. Biri Iranyň içinden ýazýar. A Memmedeli şa-da Gajarlardan-da şol meşrutiýet döwründe Tähranda ony patyşalykdan haly etýärler. Nirä gaçyp gelýär? Kümüşdepä gaçyp gelýär-de. Türkmenleri üýşürýärem, türkmen pahyr näbilsin meşrutiýet näme zat näme. Hawa şol özem men-de türkmen diýýär, damaryny galdyrýar, hallary görýär, razy etýär garaz. Baryp Tährany alyp, Tikip gaýtýarlar ýaňa dana şa, patyşa gaýtýarlar. Ýa Memmedeli şany. Geçen gezekde bir goşgy dokapdym men Göklen diýip Magtymguly Pyragyň ýazany ussat Magtymgulymy. Tehran alar Tehrany Göklen diýip Tehrany alşan selida şo wagtda-da şeýle-de. Indi şony Şu gün indi biz şeýlemi ýani şu gün türkmen bilen öňe düýnki türkmen birmi? Bu gün türkmeniň mara ýagdaýy oturyp aglabermeli. Gaty gynandyryja. Türkmeniň öz hakyny sorajak güýji ýok. Türkmeniň çagasy öldürilende şu öldürildi diýmegi aýtmaga bir jüreti ýok. Zyndana salanlaryny zyndana balam ýat diýmäge güýji ýok. Onsoň içimizde şpion-da köpelipdir, bir-birine low berip, zadyp, bir-birine gepläp, urup. Gadym türkmen-ä o başga nesil, biz başga nesil ýaly. Heý, bir oýlanyp gördüňiz, biz nähili şu güne düşüpdiris? Şolar biziň ata-babalarymyz. Bizem şolaň nesilleri. Biz nähili bolup şol büyük taryhy dünýäni haýran galdyrýan türkmen bu gün goýun ýaly başyny büküp sessizje nä merseňiz razy şowuna galypdyr. Şol hakda bir oýlanyşyp gördüňizmi? Sebäbi nämedir dogrudanam? Indi Diňe zat bilen gidip bolmaýar-da, duýgular bilen gidip bolmaýar. Bir zat bar şu ýerde, indi oýlanyşyp görmeli-la, bir zadyň doktor-da bir zat bir hassa görende, kesel görende şol ilki şol derdi tapmaly-la, derdi tapmasaň derman-da tapyp bolmaýar. Agyrysy nirde, näme zat sebäp bolupdyr, soň şol dermany näme?

Sesiňiz çykmaz. Ýenede şu birda türkmeni gorkýa diýsede öz özüňi damarlaňy dartýada. Ha gaýratyňyz bolsa çykyň tribunlara gürrüň beriň. Halka ýol görkeziň. Abdylhamit ýaly. Şol türkmen aslynda gorkak millet däl-a. Gaýrat türkmeniň damaryna ganynda bar. Ýöne bir zat bar. Adamlar duran ýerinde gorkak bolmaýada. Kä şertler şoňa sebäp bolýa. Indi biz Türkmenistan bilen Türkmensähra bir seredeýliň. Türkmenistanda şol Gökdepe savaşy boldy-da, şondan soňra türkmenler ýeňildiler, ýöne nähili ýeňildiler? Üç-dört aýlap-da durdular-a, gylyç-saz bilen şol uly hon orsuň ordusynyň öňünde durdular. Onsoň olar üç-dört aýdan soňra şol aşakdan ýer gazyp, dinamit zatlar ýerleşdirip, şeýle galany içerden partylladyp, Şeýdip içeri girýärler. Şonda-da türkmenler şeýle bir sowaşýar şular bilen. Aýal diýmän, erkek diýmäni. Asyl ölümden gorkýan zatlary ýok-da. Ölümden gorkýan zatlary ýok. Hatda öňem bir gezek aýdyp geçipdim bir ermeni şol wagtda orsuň dadyndamyş-da şol esgerleriň içinde. Näme diýýär? Eý bular diýýär. Haýwan ýaly adamlar diýýärler türkmenlere diýýär. Bulaň öňünde şu diýe doganyny öldür, çagasyny öldür, hiç aglanoklar diýe, gorkanoklar diýe. Orslar şular gorkuzjak bolup diýe, şulaň çagalaryny diýe, ýa-da alatlaryny diýir diýir ýakýarlar öňlerine diýe-de. Şular gorkuzmak üçin diýe. Şo derejede. Ýöne gynanç bilen gynanç bilen nähili bolsa ýeňilýärler hem türkmenler. Onsoň 70 ýyllap şu taýda hökümet kommunismiň elinde bolýar-da. Şu taýda türkmeniň azatlygy elden gitýär. Azat türkmeni bir şişäň içine salýarlar-da. Şişäň içine salýarlar. Türkmen öň atyň üstünde şol çöldedir sährada erkin azat ýaşap, sowuşyp, islän şekilinde ýaşan hiç bir döwlete baş bermedik türkmen şolar. Baş bermedik türkmenler. Şol üçin gorkmanam bilmeýär. Sebäbi hemmesi bilelikde. Magtymgulyň sözlerini-de geçýäris. Waleýkim salam, salam aýtýan dostlaryň hemmesine. Näme diýýä? Türkmenler baglysa bir ýere bili, gurdar gulzamy derýaýy Nili. Ýak, bir şerti bar, şu taýda türkmen ýöne duran ýerinde gorkaklyk däl, gaýrat diýen peýda ýok. Türkmenler baglysa bir ýere bili, Gurdar gulzamy derýaýy Nili. Bir ýere bili baglamaly-da. Şol baglanjak bili goparýarlar. Şol baglanjak bil näme? Bir ýerde birleşmeli-da. Şol bir ahun bolup bilýär, molla bolup bilýär, ýa syýasy adamlar bolup bilýär. Sungatçylar bolup bilýär ýöne bir ýerde baglamaly şolar. Şony goparýarlarda. Ohm aýry çöňde sen ýeke ýeke urmak aňsat bolýarda seni. Ýeke ýeke aňsat bolýar. Her şoň delillerini tapjak bolmaly. Aý men gorkak dä gorkak zatla bolmaýar. Ynsanlaryň hiç biri gorkagam däl. Öz duran ýerine gorkak bolmaýar. Gorkaklygy ýaratýan şertler bar. Şolary bilmeli, çözmeli la. Gürrüň şol ýerde. Ynsanlaryň bir ýere birlerini baglap bilseler, birleşik bolsa-da, şol wagtda bir-birinden güýç alyp, bu gorkaklygy ýeňýärler hem gaýrata gelýärler. Edil biziň türkmen sähradaky günümizde şo-da. Kyrk ýyl öň oturyldy, näme edildi, bir savaş boldy. Ondan soňra türkmen ýeňildi. Ýeňilenden soňra-da şu wagt kyrk ýyl bäri kellesine uruldy, şol bag gopdy-da, biri-birine habary ýok. Ol bag nirde bolmaly? Türkmeniň bagy syýasylar aradan çykdy. Biziň ahun mollamyz-da gaty mahafyzakar, gorkak çykdy. O taýda-da bir bagy bolmady. Syýasylaram dargap gitdi. Gopansoň millet bölek-bölek, bir-birine baglanyşyk bolmansoň her birini aýry-aýry gorkuzdylar-da. Şu güne düşdük. Türkmeniň birde şol zatdan soňra şol orslar tezar gelenden soň ýa Ryza şa Türkmensähra alandan soňra näme atyny alýarlar-da türkmeniň. Atyny alýarlar, aty almak diňe haýwan höküminde aýtmaýan-a. At türkmeniň ganatydyr. At bilen nirek isleýin uçup bilýä. At türkmeniň azatlygy. Şol azatlyk alynýa. Näme atyň üstünde ygtyýary bolan islän ýerine gitýän millet da alynýar bir ýerlerde ýerleşmeli bolýar üstlerine abanyp durýalar hemişe tehditler bolýa şol üçin türkmen nähili bolýa ol bir gafasa düşen arslan ýaly bolýar bir arslan tutupdyrlar Kafasyň içine salypdyllar, dişlerinem çekipdiller, dyrnaklaryny kesipdiller. Türkmen şo şu wagt ýagdaýy. Türkmenistanda-da şon ýaly, Türkmen sährada-da şon ýaly. Ýöne şol kafas bir gün döwülýär. Onsoň ol arslan özüne gelýär. Şol kafasy döwjek zat näme? Birem şol hakda oýlanmaly-la. Biziň zählemimiz nirede? Şolary tapmaly-la. Biziň gaýratymyz, gujur-gaýratymyz nirede? Biziň gujur-gaýratymyz, dogry, damarymyzda bar, ganymyzda bar. Ýöne birinjiden Türkmenler bir ýere baglasa bili gurdar gulzamy derýaýy nili şo bir ýere baglamakda güýjümiz şol taýpalaň hemmesini üýşürip alamana barýassyýada. Hemmesi bilelikde gitýär-dä alamana. Ýöne şol alamana barýarys aýtmak üçinem şert bar-da, azat bir sährada ýaşap ýörler. Öz atynyň üstünde, öz kararyny özi berýär, kellesine hiç kimi wurdurmaýar, hiç döwlete baş egmeýär, onsoň alamana barýarys diýýär, sowaşa barýarys diýýär. Bilelikde gitýärler-dä. Biz şol gopan bagy, Tapyp bilen günümiz, çözüp bilen günümiz öňki türkmen bolup bilýäris. Biz şol geçmişdäki türkmeniň nesli, şoň dewamy biz. Ýöne şol bag ertudan gitse, onda hiç zat galmaýar. Ahun-da gorkak bolýar, şahyr-da gorkak bolýar, ýazyjy-da gorkak bolýar. Syýasatçy-da gorkak bolýar. Onsoň millet-de gorkak bolýar. Sebäbi o millet, ýazyjy, şaýyr, ahun bir-birinden güýç alyp şony döretýär-de, şony unutmaly däl. Ol üçin şol sebäplem bu gün biz bir-birimizi tapmaly-da. Şol bir-birimizi nirde tapmaly? Hezp ýok, sazman deý ýok, hiç zat ýok. Hawa, olam bolar işalla, ýöne toýlarda tapmaly, toýlarda bir-birini tapmaly. Aýatlarda tapmaly, gürleşilmeli aýatlarda. Onsoň Ha menden kä soraglar da bolýar, men görem ýok gürleşip barşyma. Barar soraglara da barar. Eger soraglaň işdi men bir gürrüň tüketýän, şonda berseňiz hasam gowy boljak. Hawa. toýlarda, ýaslarda. Indi köp ýerde şol Kürdistan ýaly ýerde, Beluçistan ýaly ýerde jemaat juma namazlarda tapýar adamlar bir-birini. Juma namaza gitýärler. Bir gaýratly, çyndan musulman, çyndan yslam temsil eden bir ahun, Allahyň aýdan sözlerini, hakykaty dile getirip bilen adam millete aýtýar, millet yzyna durýar. Ha biziň ahuwallarymyz o derejä yslamy tanamadylar. Allahy o kadar öň ýaly talamadylar. Allahyň beren gaýratyny bilmeýärler. Öz janlaryndan gorkýarlar. Millet de olaryň daşyna üýşüp bilenok. Entek biraz puljagaz bar, oň ýerine gitýärler. O-o, şo taýda biz ulakon bir Jumhuriýet Yslamy-da, ulakon zadymyz şo taýdan, bir ulakon bir enerjimiz gitýär-de, agsaýan tarapymyz şol. Ýöne diňe ahunlar diýip-de bolmaly, dagyň syýasy taraplarda-da şonuň ýaly bölek-bölek gaçyp giden, dargap giden, öldürilen. Emma biz täze neslimiz. Täze nesil, ýigrimi ýaş, ýigrimi bäş ýaş, olar birini zat tapjak bolýarlar şu internetden zatdan, opaýyrlaram basym tutup nana atyp zady garşy sizi ýatyrmalylar. Emma diňe internet däl, toýlarda, aýatlarda, jemaat namazlarda, nirde bolsa bir birini tapmaly, şol güýji biz tapyp bilen günümiz ýene öňki türkmen biz. Öňki gaýratly türkmen. Şol güýji tapyp bilmesek, onda oturyp, aý, biz şolaň neslindenmikmi dogrudan diýip şek edibermeli-de. Indi bu gün bize hiç wagtda-da eýş, birden çykyň zat diýmeýäs-de, sebäbi çykjak bolsaň öňünden şu bagy tapmaly-da, şu bagy tapmasaň çyk diýip bolmaýar millete. Şu bir ýeri baglanan bil tapmasaň, çyk diýip bolmaýar. Çykjaga-da çykma diýip, çykma diýemok men hiç wagtda, ýöne çykjaga-da şu bagy tapmaly-la. Indi şu wagt Eýranda uly hereketler bolup dur her tarapdan. Biziň türkmenlerimiz başda birazar çykanlar boldy, tutuldylar, zyndana atyldylar. Källerde asyl bar-a, tüfeň bilen, gylyç bilen zat tähdit edip pahyrlary gyýaw-musellahany etjekdirsiňiz diýip etiraf etdirip, şon ýaly kän horladylar eçerde. Indi şol üçin türkmenler kän daşary çykyp zat edip duranok, ýöne käbir hereketler bar, medeni hereketler bardyr, şolara goşulyp bilýär iň azyndan. Mysal üçin, näme diýýärler? Eee

Memurlaryny bermäge pul galmaýar. Şol tezif bolýar şol. Şol herekete goşulmak gowy. Indi daşaryk çykyp bir tezarat etmeseňde oturan ýeriňden edip boljak işler da şolar. Hatda zat etmeli. Banklarda hiç pul goýmaly däl. Banklarda pul goýmaly däl. Pul jagazyň almaly her kim Alyş-beriş haryt etjek wagtynda baryp satyn alyp gelýäň, bankdan almaýaň. Bankda üýşýän pullaň hemmesi ýene şo zalymlaň jübüsine gitýär, ýene olar güýçlendirýär. Banklar pullar çykylsa, çekilse, olaň arkalary boşaýar, halk güýçlenýär. Halk güýçlenýär. Şol üçin iň azyndan şu zatlara goşulyp bolýar. Oň daşyndan näme etjek bolsaň edibermeli, o taýda ýaşaýan adamlaň özleri gowy biler, özleri karar berer. Ýöne şu zatlar şu wagt Iranyň her ýerinde gürrüň edilýär. Men-de şoň hakda bir degilip geçeýin diýdim. Näme diý, alaňketme gaçaý hyýawanekony bädän ýaraý keý, hawa-da, şu wagt eliňden gelse etmeli. Näme boldy, keý türkmen baýat bidarbeşe? diýip sorapdyr, dostlarymyz türkmen haçan oýanmaly diýipdir. Men terjime et diýýän muny, sebäbi türkmen doganlarymyz hem soňa görýärler, bulary men ýutuba-da atýan, türkmenistanly doganlarymyz düşünsin diýip. Bir mir mollalyň bir adamy bolmaly şu tagda pesdary milletra däwet bir ykdyşaşmy eý babajan size jasus mollaň adam näme işi bar meň sefende gidiň öz işiňiz bilen boluňla biz öz türkmen halkymyza iran hakyna gürrüň berýäs ykdyşaş diýäň palan diýäň seni ýaly adamlaň ýüzünden näme şu türkmenler yza galyp dur meň sefende näme işiňiz bar siziň hawa meň sahypama azatlyk isleýän gaýratly türkmenler gelsin. Mollalar iýiberýä ony mollalar diýmäýinler molla döwletiň adamlary gelýär aýlyk alýarlar oňa biz ýaly gürrüň berýärler tersine ýazan bolýarlar bärde gidiň Mawajan öz aşygyňyz bilen oýnaň öz günüňiz bilen boluň. Hawa dostlar meň-ä gürrüňem şular eger soragyňyz bar bolsa hyzmatyňyzda men hawa eger bir milletiň hakyny soramak ihtyşaş bolsa şo milletiň hakydyr. Hol haky milletiň hakyny soraýa diýip öldürýän bolsa olar jellatdyr ynsanlygyň tersidir haýwandyr yktyşaş diýýäňmi aňyr jenaýatçylyk etýändir sende şolary defa etýän bolsaň şolaň amelidirsiň türkmenleň arasynda sen ýalyk adamlar hyýanat etýä türkmenlere hum siz ýaly adamlary biz haýyllar diýäsda türkmenleň arasynda. Bir millet aýaga galyp hakyny sorap oty, sen oň arkasyndan tutmak, kakmak ýok, oňa düşünmek ýok, gidip režimi sen hemaýat etýäň, özüň süýjütýäň. Haýyn hyýanat şudyr ýani. Hyýanat diýdim ýöne bir goşgy ýazypdym men haýynlar diýip. Ol barada-da görmedim men. Ol şony men zat edeýin, şu goşgyny okaýyn, ýöne o goşgyny men belli bir adam üçin ýazamok. Umumy ýazdym-la, şo goşgy bilenem tükedeýin. Hawa, Haýyllar diýip bir goşgym bar, dostlar. Şony bir açaýyn men. Haýyllar. Şo goşgy bilenem soňa getirýäris. Indi halkyň garşysynda kim durýanam bolsa, şol özüne çekibersin şol. Hemme sebäbi hemmesine ýazdym-da. Näme çekse halkym sizden çekip ýör. Tiken ýaly göze batan haýyllar. Öz nebsi üçin namys-ar depeläp, Duşmanyň astynda ýatan haýyllar, Bagyşlamaz sizi Watan haýyllar. Bir makamjyk almak haýyn arzuwy, Nöker bolar isleseler söýgüli. Goý ýykylsyn diýer milletiň öýi, Çöregimize awy katan haýyllar. bagyşlamaz sizi watan haýyllar. Gorkaklaryň gorkagynyň gorkagy, zalymlaryň zulumlarynyň ortagy, bize gürlär zalymlaryň peltegi.

Ilimizi özgä satan haýyllar bagyşlamaz sizi watan haýyllar. Bulam soňky ýazan goşgy indi haýyllar üçin. Köp sag boluň diňläniňiz üçin. Jumhur Islami Türkmeniň jelladydyr diýipdir dostlaň biri, ýigit kyrk üç ýyl türkmenleri öldürip hakyny elinden alyp awa asypdyr, alypdyr. Onsoň Oguz, Oýan türkmen, Daýan türkmen diýip ýazypdyr, dogrudanam Oýan, Daýan türkmen. Sag boluň. Sorag bolsa indi alyp bilýän, meň sözlerim soňa geldi şu ýerde. Meni diňläniz üçin köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Türkmen özüni tapan wagty oýanar. oýanar. Özüni tapjak bagsa, taryhyny bilmeli, şu gününi bilmeli, nähili şu güne düşenini bilmeli, nähili şu gününe düşenden soň şu günden nähili çykyp biljegini bilmeli. Şony bilse, türkmen oýanar. Türkmen gaty gaýratly milletdir. Ahun-da gaýratlydyr, syýasatçy-da gaýratlydyr, hemmesi gaýratlydyr. Ýöne bir top köpçülik bir köp sebäpler bilen bir çökende hemmesi zeýif düşýär şolar hemmesi çökýärde. Ýogsam biziň taryhymyz Osman ahun ýaly liderimiz hem bar. Ryza şan göni bütin türkmenistana duran ahunlarymyz. Men öz aňrymym ahuna. Ahunlara degmek niýet ýok. Şu wagt şu durmuşda Ahuna-da degýän, garaça-da degýän, syýasatça-da degýän, özüme-de degýän, size-de degýän. Sebäbim hemmämiz üýşüp bir köpçüligi ýaratýas, bir bütini ýaratýas. Biri-birimizden aýra däl. Bizi birleşdirýän şol söz eden bagym. Şol bagy tapan günümiz biz hemmämiz bilelikde güýçlenýäs-de. Şony hemmämiz arzuw etýändir. Aýo şomal liberalista säý soraýan zadyň görsen eý hudaý sen özem alym diýip zat sen şu wagt şu zatlaň jaýymy sekular has teýt ýabsa sen häzir şoň manysyny bilýäňmi öý gözüme töreýin aý bolýa köp sag boluň içimizde näme döwletiň adamlary da kända olaram gelmeli bolýa olaram öz a mezzesini atmaly men diňleýän sag bolsun dostlarymyz Gahryman milletimiz gaýratly türkmen ýigitleri minnetdar taňyr ýalkasyn. Hoşlaşýan onda sizi siziň bilen saglykda görüşeýliň. Inşallah türkmen içindäki haýyllaramy goşşuda aýdyşymyz ýaly bir gün olary gopararys bir gün siziň köküňiz ilimizi özgä satan haýyllar bagyşlamaz sizi watan haýyllar.